Kawuono wadhi chamo ang'o nyithindo? Nyathiwa nagombo dhadho, dhadho ni? Ah, dhadho weri go. Dhadho nigi choke mang'eny, mano kem kem nago ok ahere kata. Ok ah, dhadho ok mit ahinya, dhadho ni wachamo gik moko ale. Ok gineno, ok gweno moro, thundi moro man ga kae cha, ok miyo ang'o kaka welo ya. Wano kwan mm. welo. Undo un welo, kwan ang'o, wadhi ang'o kiny. Ane ma yang'e, ane ma ng'e yang'o thuon maduong'. Kiny wanyi, wachamo gweno kiny. Aya, chiel achiel omena, omena be ok rach. Mano ok acham go omena. Omena mona nono dwaro kawuono. An adwaro omena.
Mondo mi kik wamiye garama mang'eny, ng'e ni nyathiwa ni ng'e kaka en chuore binda modago bi ng'e ok gol ga pesa. En e gimoro amora. Koro kata omena ok rach, kikawonwa omena be wachamo achama, wan gimoro amora dongo. Eva, Ah. ang' nawuog e yuru kata ka ang'onyo nyiewo ring'o moro, to nyiewo omena machamo.
En ang'o mok anya nindo mos? En ang'o ma nyombe i?
Wachiewi. Piny ok orum. Kiwuog awuog mos wakana na yawre. Uchiew nade?
Odhadho ma winjo kuwacho odhadho kia gweno go. Mago to koro mag ang'o? Liza ma dwaro dada.
Odwaro dhadho.
thuon mane thuonno noriembi mano ok thuon madala ka eh, mano thuon jirani thuon moriembi midakga e dala to kok ok ni e dala thuon ok ibed gi maria iwuora ibet ing'e chike oriembe nang'o oriembe nokobedga chieo nade
in kendi chal gi mamau kabisa
Nyombei, Eh, intie. anti wuoyi.
To lweti machalo gima ong'ono gwaro gokinyi sani ise mondo moto. Ah, mondo ofwadho tie chiel. Emeji wabed bathi koni. Wabeda duto meji. Intie.
Ing'e ni in ema nakawi. Ang'o notimore? Ya? Ang'o In notimore ema momiyo nakawi.
iweye? Mm-mm. An ema nokawa. Wuonu ne ger ma.

Ariyo. Mano ok nyinga, mago ok mondo tino ga mafuna mana fo. Ah, kogel donga pondi dongo kendi gi nyame. Ah, anda mera okenda go. Apondi mano biro ni mano moka ruka ka uru mugu dhia. Ah, mano to ko keto gi ya wacha wacha. Mm. To koro wacho dadho ma winjo ku wacho ni kia gweno nyombe. Yuri malizi ne ma gombo dadho. Igombo dadho. Ah, gombo dadho. Ana oh. dwa gweno.
Ini dwa gweno. Mm. Hotel ni machiegni ka apa ni un gi pesa. Hotel. Eh.
Yaye, nya seme oya otere dho ndara kama lich maber. Otedo gigo te. Idhi nyiewo ne gikun.
Nga.
Okawe ni dhi nyiewo ne. U wacho nu gombo koso wacho nu tedbi. Dong edwa mwa tedo dala kae maromo wa. Dong ing'e ni nyaka wacham mar hotel ok rom kata ji. Piny kokuru.
Iwinjo nyombe. ne an kodi gi wach moro mm. madwa ni wawache kodi ji ariyo koro kang'e ka wan ma ang' wadhi ot koso lis yang' nuwen wan yaw chawo ku useng'e kuma nitie
e ure to tie yaw kanyo ku mondo sani thuonde jakalga kanyo ung'iyo piny maber kamano semeji

Chuori. Nyombei. Hey.
Intie. Aber chi.
Eh. Chi una de dala. Be. Eh. Kama.
Eh, ngeni dak to daka. Mm. Ane an chief ana dogi weche mang'eny. Kama. E wi wako usuma. Eh, chuori ni nyocho chamo pesa e kanisa pawa mchulimi. Kendo.
Ikia.
Wow. we awacha wacha to tasekonyi kumiterie sani onge iwinjo noyiere jakin ang'e ni mikia Mm. elfu piero ariyo Elfu piero ariyo. kaka okawono Mm. odonjo mana e bel bopuso kia mana e lwet jadolo Koro miketo wakato wan wadhi. we mondi nye- magi to wange tek magi be mondi Ah, mon Ng'an adade. machungou. Ah, mon to be gibet abeta lakini Kori winjo. ok gin mon magi Kori omi- winjo. Eh.
pesa cha winjo ka jodolo wacho ni dwa dhi kajuoga moro to ajuoga chak gudoga i ji marach kore ma kona bi akwal misiwi Magi selewi cha. ema Magi be- wacho ok kata pimo ni an ok awuok kuom adwa nakonyi koro kitho to ka giwinjo ere marach Ikuodo wiya. ema wach iwinjo
wach pesa no abiro dala Awinjo, awinjo, abiro wadhi omo. Eh, iwinjo nyombe ibi mda wach ni moto mi ngi ka kuonde moko nyalo Wan wadhi omo pi. un ango dala ka manya abiro ka nyo Ma yuorwa ma nyalo.
Wabiro limo oh ai ai un ka yuoche Eh. oh to gine ne wangu bia ne office kucho moto mi aket nyingo e list e location list manade Gimoro nyalo timo. Nyaka we like Ah, wadhi e list. adawa. Eh, ah, ah. Ni uompi. Watu waomba.
Ni uompi. Moro nyalo timo uma. Ni uompi.
Ai, ai.
Aya.
Sawa. Irado gangu. Hapa ni nyombe hii tu mko baya maana kama. Eh, wanyite wabeyo mara.
Ai, jamedo uma.
Uma Ni uompi. wabeyo Uompi masiria. hapa tine leke na uru. Ongote donge ma dhako kama ji oneno. Kori winjo nyombe wa uru ka joma do. Wache.
Bishop tanya winjo ka wuoyo ka yo wang' matek. Mm. Mowacho nodhi ka juoga. To mang'o ka juoga? Wach pesa cha. To ka en bishop, bishop owe bishop dhi ka juoga. Ah, ah wach ong'ad ne ger nitie ng'ama nyalo konyogi. Koro osekuodo ji adek mobarore motho. Hey. Koro in owadwa ok adwa ni tho. Mm. Nyo aluf prariyo to okawo. Koro an aweye aweya kamano. Koro iyier gik moko adi? Ariyo. Pesa ni pes jadolo lewna. Ha? Bishop lewna. Eh, mano mayo pesa. Mayo iseta.
Koro Awe wacho kama ibi dwa na tho. Kiri omang'o. ema wacho. Dhi kwa ng'wono. Iyier ka idi gi kuot mamuoji mitho. Yier kuot gi Kata ngima. ibiro ire aluong bishop uwuogo. An awuok. Kuma ji thoe wan kitho to dhiang' ema iyang'o. Weche Mbi manono dwana tho. Ah, ah, Ne. an ang'e ni ka ope. Iwinjo? Gima itim ni dhi kwa Iwinjo.
ng'wono wuon mani. Nyithindo ariyo maneno ka gi Wuon nyithindo.
nitiere jok Lingane, mochung' ni lingane, milango. lingane.
Dhiyo abiro. Ah, Ibiro ah, ketho- adwa Ibiro medo wacho ni- ketho weche. Ah, koro kadonje wachna wa nyithindogi. Nya- Location ni ok gidage kamano, gimoro nyalo timo kata peng kogwe ichule Timo nang'o? maber kuom kelo wach.
Jo Wapo insurance mane wang' tho. chule nang'o? Dhano be ti dwa ni ong'adnegi insurance e location. Nyaka jadolo dhi mar.
Ai jamiluma ni ng'a okiai gi mondeji. Di yuda ka onge ok di loko story. Mowacho go to rawe arawa ng'ani ang'eyo. Moki kawo pesa.
Mago rawe arawa pesa akawo kuri. Adier.
Ii.
Ngini pod atin gi bedo chilie. Ai tin go yawa.
Yawa. Kiki ya dong chilie sani wa. Kiki ni ka pesa. Ah, mm. Wago chandri wadwok. Na buonja. Prario kende. Ai mora ka eh, buonjo.
Eh, wadwok. Kuki chal gi mama uke buonjo. Ii. Hmm. Elu prario dwa negi. Ah, ah, dawe. Kori winjo.
Hmm. Gima luongi ne. Hmm. Ing'e kaka wan matek dalaka. iwi
hmm? donge ing'e maber mm. kata mineno pesa moro luoro aluorano koro mm. wanyisi adier pesano to nyicha kawo eh. koro kaka dwach donge iwinjo kowacho maber ni iya nyalo kuot mm. diher mondo iye kuodi ah, ah,
donge ing'e kaka piny tek iwinjo Wach mota da wacho ni ka ok ang'e ni dhi kawe nang'o. Wach na wacha winji. Hmm? Wacha wacha winji. Awach. Wach na odoko dhano wabiro romo. Bigini wakoso pesa lakini wakoso pesa echwa. Mm. Mm. Ok onego wakos pesa. Mm.
Wakoso echwa nani? Wakoso pesa echwa. Wameyo dala kama lich ok ti. Mm. Wameyo dala kama lich. Wameyo ka wan gang.
iwinjo mm. muma kata wacho niya mm. ludhi ma ang'owa ma ji manego ni thuol ludhi manego ni thuol bas wan ludhwa mane mineno dalaka ludhwa eh e to makata diel onge ni ere ludhwa mm -mm, iwinjo nyimine nigi wanyalo tiyo go e yudo pesa ah nyimine ne mm. yani dwa keto gi kore BS
in dong' ogamna in kaendi Dongo gam na Eh, to dongo gam de ninge go nonro ma nyako. Ki gam ni nachulo pesa di monda ka wigo ka. Dire chane wachulo tonglo e. Eh. To mano ne ne romre gi siling alufu praboro masa. Mano mana jagamo cha.
Koro winjo. Mm. Ok adwa ni wadhi e wach ni mang'eny. Mm. Nitie ojana moro awinjo ni obiro e kor gweng' ka. Mm. Iwinjo. Daktari. Ero. Iwinjo. Mm. Adhi temo wuoyo kod onyamiyowa pesa maber. Wachul go gope wagi. Koro miyowa nang'o? Idhi ole?
In kare riti, wadonja kawo gimoro ot kae di mondo mi koka ng'e weji. To ok iler na ata winji. Gima wacho maler no, bi aler ni bi. Eh. Bi ane. Weche moko iwacho e ot, ai donji. Eh, adonji. Idwa na ikuonga donjo ni ot. Donja. Iwinjo. Eh, An koro. Wadhi adhi aduoga omo. Apimo ni yangu. To bias bias mi da wacho nani? Ne iwinjo.
Sani kiyudo ng'ato. Mm. Kum ok gin ariyo. Gin ariyo. Nyako ka nyako ng'ato komiwa kata alufu moro prabich ok rach. Prabich ang'e ni kawa yud. Mm. Oromo walos itwa gi te. Alufu prabich mano oromo nyaka chulo jadolo cha. Mano gin oromo. Iwinjo.
Wan gi pesa dala ka. Anyiro timo nyasi ka pesa no wuok. Koro, mm. ibi nyala nyala manyo ng'ato kiwinjo ng'ato. Hey. Eh. Kinyisa nyisa alufu prabich. Prabich kik handa ahinya, mm. kik kal prang'wen. Awinjo. Nyiri gi beyo. Mano dhi wacho wacho.
Kendo amenyo. Wang'iya ne awinyo ni nyore kobiro. Nyoro. Eh nyore ka daktari.
Adimanye. So kombe go iso. Piny rach kodwa kama ni.
Biame. Aya.
Ipoka wayude.
Kawuono. Ibe tem manyo.
Amanyo.
Kata na apa nyaka cham kawuono.
mano siptal kuto kata mine na japuonj an ema neno matek mm. tijwa mar puonjoni mm. tek mana nikech nyathi ogo geta michwado pier muma pup pup pup yani nyathi chende ni lich tek ta mo kata kihodho to ok donji ok donji lakini gima ng'eyo mm. a be Sani ma magowa sani okelo maber. Mm. Sani ing'eni syllabus CBC obiro. Nyithindo sani ywekore ayweka. Ti puonjo yot, en mana 1 plus 1 91. To omera wan mwaromo gi matek, wan mwaromo gi matek. An minena ni, kata mineno poka kendo ni, an matek mogik. Omera daktari ma atimo ni, kaka mineno sama wuo godo ni, mm. koka da wuo kama dhi aluok nyaka lewni. Lenga ne Dr.
Jike. Ikoni ionge dhako. Dhaka onge.
Gima ber.
Ah. Oh.
Koka nada Laktar. kilo ba. Luongo ni Nyasaye mar ariyo. Mm. Erokamano wuoro. How are you? Oh, Awinjo ni nibiro. Nabiro. Mabe abira bira dala kuno. Mhm. Mondo mi watwage matin. Kuri winjo Oh. dok. Ee. Mm.
My separate mi winja koni en gi madam mo maber. Oh. Eh, kaka- Madam man go tikwongo naye nade? An ema ng'e madam im- Iwinjo, osepare. Ai, jokwath titimo gang'o? Bichunga ne koni. Dok- Wa- Dok- Ai, omera. In chopa chopa we Los awuo gi wach. nani. Eh, Daktari. Osepare.
Osepare.
Chap gimoro.
En ang'o?
Nyathini yago ka. Weri gi nyathino karomo kode sama lor kar sama biro dalani. Wuo Iwi- koda. time Daktari.
rach. Mm. Iyo ilawo kamoro. Alawo kamoro. Abe abiro yi nyathino chwanya nikech wach ma akela iri Mhm. emosemonjago kani. Oh. Iya abiro iri kanyo matin. Mhm. Ng'e ni un Nyasaye mar ariyo. Mm, Ka awinji. ka an gi wach moro. Eh. Ok anyal luongi nyaka manya manya da. Kamano, mano e Mondo gima wabed kare. e piny watwa. Mana ne mani i- i- ituoni wuok gi futi ni kori wuotho ma one by one. Kamano. Mm.
Koro chal mabe nokorore ni wadhi To ok rado. Nyasaye noseloso.
Chenro ma Nyasaye.
Kamano. Kamano. Eh. Koro eh an gi wach moro. Piyo michalo manyako ni koro.
Mm.
An sawa. Mm. Eh an gi wach moro. Mm-hmm. Ma gombo na wach. Wach nane wach nane. Erokamano. Karinge e wuyi.
Eh mano ne wa kologo mineme otaya. Awinji. Koro.
Eh.
ok ang'eyo ni awach ni awacha koso in garaka wach na wacha da winjo wach ni no mane gima ne kelira wach na wacha oi daktari mhm.
an gi kaywecha moko dala ka e to ka natimo nonro mara matut e, apenjo osiepena moko achiel ariyo adek mhm. e ginyisa ni pok iyudo ng'ato ok e yo marach Kamano. Ituoni dikelo moro nitie dala ka. Mm, mm, Nok akelo, obiro.
Obiro abira kende. Eh, gin eh. To anya nene. Inen to be inene anena. Eh, eh. Inene anena, onge Eh. wach. Ehe. To inene mana ka wasewinjore. To kiwuo piyo piyo mondo adhi an gi hamu na gamu. Ok wach, ibe idwaro. To ok ing'eyo ng'edo ng'eni sani koro saa ng'eny ma chal ma koro Ya, ikalawo ma prochiko. onego ikaw ng'ato ikete ot. Eh, mm. Ang'a daktari kama ng'eni pesa yudo kucho to pesa lala. Kama ni ng'eni sama in daktari hospital kacha be inya nene jo mang'eny macho jotuo moko be. Koka moro to jando chama malich ma be kik chama kaka macha no chama cha. Konyo se biro ni. Mm -hmm.
Gin e. Ok nuo somo kodi ki gin ma. E. Gin adi? Dami gi mara. Gin adi? Magola gole dot kabiro maji. Gida mia mon ariyo.
Ok ariyo ika achiel. Gikeji ni. Koro dhako tadi miyo katamora. Mm -hmm. To nitie wach moro kendo.
Wuo koda wa. Mm, wach nitie ma dhako to aseyie Tambolo wiyo kata luogo amora. i Mm-mm. me yuari aywaya ni. Eh, gini ni iwinjo nitie gimoro madwaro matin iwinjo eh, nitie gimoro madware matin Machalo ang'o?
Ka awuo awuo we dhi matek. Ee gima Awinji.
ok ing'e ni kata e chiro kidhi Kamano. tinde piny sani tek onge gima ikawo nono. Oh, mane kama ni wuoye. Ee. Matin igorna 0 plus 0 e- e- Kamano. elone yawa. Mm, mm, mm, Eh, mm. eh, Ok e yo marach.
eh. gimoro mana matin to ang'e ni ingo idhi chulo gimoro mo matin eh matin tu manyonge mo matin mm, koro
nyako cha osepuonjo osomo ojapuonje eh bo so ah pok opuonje awacho ni osepuonje mhm. osomo oja college ah ok oja college mm. i osomo dhi e polytechnic otimo catering Oja catering.
Mm. Mano kel. Mano ber. Ja catering.
Ii, Ai koro. ai ai ai ai, Nyasaye Nyawadgi Nyasaye ni notosomo ber yawa. tweng'o. Koro ok ang'e ni inya dwaro Ja mano. catering ema dwaro.
Bas, koro Jachiemo. ja catering Nya loso na gimoro ma winji Mhm.
en alufu piero abich kende kuom moro ka moro. Ok ine- 50 ok ine ka 50K. en gi miingo. 50k. Mm.
Tin. An go fuku na. Ah, we mia sani omera. Tin.
Mano Mano gima wadiyore kamoro timiya. Mano gi Pok ineno kata nyako tiseriethori e to dong' pesa. ang'e ni ng'a ber nyathino ang'e ni ang'e ni miya nyathi ma msupa ang'e ni nya- ng'a ber Koro
weche te awe wiyi. An pesa pod ok adwa. Kik imiya pesa ka. Mhm. Ok adwar gik ma koka wang' o wang' o wang' o. Liwri iyud sa. Ibi ine nyathino. sadi kama Antie, an antie. Iwinjo. Koro kisea e wuodhini, liwri ibi. Omuga. Ba.
Abiro. Sadi, sab. Bi in bi. Sapara sichopo. Sawa sawa. Nyasaye ni kare be Nyasaye menyo ne ji to ji to madi light ko menyo chieno ni to menyo nyaka kucho.
Tij daktari ni toke maber e duok ya. Nyaka ng'ano kwalo penj mana yombo. Ni be tinde daktari Mago mana nying. Nyaka nyaka jo mimiyo yath ni dithiedh ng'ani be tinde ni daktari. Ang' ibi. Ai. Jaduong' ndew. Intie. Idhi nade ba? Intie maber. Erokamano law dhogi go e taneno kanyo in.

En aena sawa.
Kik ijali. To ichiewo nang'o ka? Achiewo maber. Eh.
To dibe ni wach lobi moro chandi akonyi loso kama? Ah, wach loto bok chanda ya yura. Eh. Eh. eh. Wach moro man go kama ti. Eh, to nyocha in oko iseyudo sebene moro? Sebene moro to pok ayudo, kok an e process. Pok iyudo sebene to ndalo to dhi?
God's time is always the best. Ah, mine minu ja ompi. Eh. Eh, sebene an go kacha cha inyalo dai. Oh, moro ntiere.
Jaber. Jaber.
Eh. Oh, wow.
Marach.
Iwacho ni kelo kang'ido. Nyathi kelo mok yot. To koro iwacho ni wach no come close. Dong ing'e ni sibini to ibiro to ubongo, Eh. uneni to ng'eyi. To wang'eyi. To an bende ichuta bo. Oh, achuti bo.
Mm. Koro iwacho ni sibini no en nyaluo koso ni kichando Kiswahili chanda. ma- Sibini nyaluo.
En Dong a nyaluo. Oh. Ii.
To koro ere kaka inyalo tuda kode mondo ong'e kaka watimo kode? dong' ibiro dala oh, koro abi dala eh, ibiro dala to ichuta gimoro oh. koro gima ichuta no tanyisi mana kae cho
ing'eni pesa ni mar niang' chaka pok orumore ana ni kend ka ah, wan ng'eni kaka wan joland ng'eni nyocha mm. kapimo ne ng'ato lowo moro bathe kanyo eh. pok otiek chula lakini gimoro to ok nyal tamore eh, nyako mikendo ka pesa onge ok adwar oh. ikele sama pesa nitie nae kaber ong'eni in do dos koro kikele ka pesa onge Pesa matin ok pira bich. Na bich kama.
To Pesa matin no dongo ingo radok ni dura nyuok. ah mano to kiriambo.
Ingo. To koro inyalo miyi gimoro sani koso nang'o? Ah, dongo angi biro ot mondi. Eh. To wawuoyo. Eh. Kandi chudo doka boro koro nyombo to koro ingo nyaka pesa. Ah, ber. Mano dongo lo. Wa- wa- Aketo ni matin yuora. Haya. Eh. Romre koda. Oromore kodi malich. Sawa sawa. Nyako makelo mok ber ber. Haya. Ibiro. Abiro san san.
Dongo adhi miye wach.
Sawa sawa. Eh, Dhodo no to ok ber ilosi dhi bwogo nyako. Evelyn. Evelyn yo. Nyaminwa. Diane ka nyasiwa.
Iluonga? Aluongi nyar mabi. Oh. Eh. Beda ne piny. Asebet. To an gi wach moro ka. Ang'o atimore yawo?
Ayudo yuora moro ka adoro dwaro nyar. Eh. Eh, koro adani mondo uwuo kode mondo muwinjru nikech owacho nodhi biro ka. Oh. To ok en marach ahinya en gi Otiyo Kaland. Eh. To nyamero i- en kende mineno an kimany na Ah, in bed mos mondi.
Imanyo si kachiel kachiel. Kawinyo man ni the- jaland. In bidhi nwang'.
Koro awe ni jalandno koro. Kiwena. Eh, ibi janyiega ahinya nyathiwa. Nyathiu koyudo kamoro maber jaland Wow. te kosebiro e odu Pod iwang' awang'a ni ok Iling' ni ok aling'. iwang'. Ah, iyi ok wang'.
Ling' aling' idhi Sawa. yudo.
Idhi miyi Koro moro. wach matin no koro iwuona Ah, ah. kamano. Kik iluonge chief.
Koro jalandi ni biro. Mm. Eh. Koro ang'e ni ochiegni donjo ka. Obiro kar sadi.
Okona nodhi biro. Oh. Mm, okona nodhi biro.

How how are you? I'm fine. So um Mo I sawa. am Jaland. You are Jalan.
I'm Jaland. Mano ber owada.
An ting'e ni dhokno be ok ah, ok ang'e opek ahinya. An awe wache chon ma koro inyalo wacha wacha mwawinjo maber nikech Oh. nyamera. Mondo awinj gima uwacho.
Oh koro iwacho ni koro ati gi dholuo. Yachwa gi dholuo. Dholuo ni to be ok ang'e maber lakini tin watema te. Ah, samoro idhi kuodha to ok awinj gima iwacho. Oh. Wach ma winjo. Koro Koro nuko miya wan Nyaombe. koro adonjo ot. koro Aweni okonyo be. Iwacho ni koro ikele koro mondo koro wawuo kod jaber koro jaber eh eh Inene nade koso komako wang'. it is so brown skin Thank you.
wow Thank you. kare be kisumbi be ber Yes. eh to koro ok wanyal wanyalo ng'iyo kaka watimo kama ing'e ni chaka gima ropa osechako lowo Okay, don't worry. eh so don't worry

circumference anto koro eh. an batiyo kik isungri na mang'eny nikech an batiyo an an jacharan motegno kodi eh, kelo na mana stock stock kende chako ng'inyo ji e gweng'u ka stock mano wach matin yes okoro wadhi wadhi kuno dhi ura dhi ya dong koro nyaka nyamera magonya to dong nyaka wena thuolo ambi manyna moro dong nyaka gonya stawe ni we thuolo wada nyathiwa So iwacho ni koro 50 cha koro 50 cha wanyalo timo go nang'o? Macha to ing'eyo kaka nwawuoyo. Chwod dhogi bor.
Chuta bo. Ni wan jok ma oidho ngas. Tinde watimna gi M-Pesa. Gi M-Pesa. Koro inyalo wacho namba ni. Namba na keti 07.
Action.
Koro nyo- nyombe Eh. bia na walarre ka dakika moro achiel matin. Ai, aneno ka nyako toyi. Eh, nyako to eh, nyako no jaber. Ah, mm.

Yaye we dondori ya Elizabeth. Ka ing'e ni nyamera cha ema tin tani maduong'. Dak ne kuong ikelna dichuo. Mokuongo wuoyi no nober nam. Ma emo mako wan.
Eh, wuoyi ne mano ber. Ma dhi kelni ka ber nyowuoyi.
Ah. In le in mos. Ok ne nango ma jaber. In wuoyi maber kamani ok ineno ulo ne ngane mimi. In ma jaber molo ma.
Ang'a timi. Ani sa chwanya mi sedonjo nyaka chuo. Ah ah bed mos ya nyar ma ok yude dichiel. Idhi tedo mos. Neno ka na kuongonu. Ubiro ma bang'a mos mos.